Pathian minung hna niruk chung rianṭuannak caan kan ngei i niruk a na sihnak hna i cu na caan vialte pek in Pathian hi na upat awk si. Hallelujah! Hallelujah! Na caan in upat. Hmaizarh Bawipa ni zong tling tein a chuak ṭhan. Bawipa ni a si caah i thawh law kal bak. Hi chanli nu le chanli pa nih an inn kan kal ah tetein khanmi cu An innpa nih khan an inn hi thlanglei ah khin cucu nan inn hi nan zuar hau ka vung ti voikhatnak ka vung hmu si nan inn hi nan zuar lai chung deuh ah kan caw lai ka ti hna i aw an ti an zuar la zuar lo cu kan zuang lengmang kan zuang lengmang i inn a um ti lo nak khin inn an vung i sak kan lungzuang i innto bik an si caah an hung kai pa khan an innpa chakthlang nih khan an hmuh tawn hna an innpa chakthlang nan timi hna cu nannih grace bawi dang ai rawl ul thlacam nan ti zanlei pumh nan ti cu nan ti kha nan ti an nupa te kha an i zul i an inn khan pumh an kal lengmang tikah khan an innpa pawl kha an khuaruah har tuk nan bu hi aw tiah an rak fak hna. Chanli nu le pa nih thawngṭha an chim lo nain pumh caan fate an inn in an chuahmi kha thawngṭha chim a si. Amen! Nang pumh caan i innleng ah thil thlen loin hmai phiah loin na ṭhu i kuakbul le kunya he na ṭhutmi kha na innpa nih zeitluk in dah a ṭhi in an ban te ti kha na hei hngal lo ning nangmah na lung na hei hmuih ning. Cucaah cun piangthar i Bawipa nih inn hngah cu ningzak a si. Hakha cu si lo nain aive in ka chim siah cun aive ah hin thil a tlau a si siah cun ai pum lomi papo kha pu si ko lawm ka can li pa aive ah cun Bawipa nih ai pum lomi papo cu thil tlau papo kha ai pum lomi nan fir ti si Mah ca cun Bawipa ni i inn hngah te hna hi a zochia taktak. Hmai zohci hrel ti hlah. Na caan in Pathian kha upat law na buk a khat lai. Na theitlai hma si bik in peknak in Pathian upat law na buk a khat lai. Tuzing thawhlawm na thla khan tah zahnih, zahnih ca hna na thla ti ve sual maw? kan fale zahnih kan pek zongah an lekhan ti lo khah na hngalh ko zanga zong hi kan fale nih an co kho ti lo zanga hi dikon pawl nan rel nak an kut dong vialte hi zeitin dik um an rel cu tam tuk na a donghnak total a tlawm tuk nangmah nih na herh bak vemi chawlavan pathian hi upat ding si atu i kan tholawm hi rak i lak cio ṭhan tiah kan ti hna selaw na herh ti maw ai kei cu pei lo na kir tak bak le tuzing i tholawm kan thlakmi hi a duhmi rak i lak u ti hna sela kei cu pei lo Hi ka lak zongah pei lo lak lo zongah pei lo mi khi pei ka thlak ko cu a timi hna nan um sual maw ma cu cu maw na ngaih in upat ti cu si kun hnga na herh bak ve mi cholavan bawipa na upat lai hallelujah hallelujah kan aw in bawipa kan upat lai hma i zong zong pum um ṭhan lai hodah kan thangṭhat lai Bawipa kan thangṭhat lai. Bawipa thangṭhat ni te hngai biakinn phak lo hi Pathian zei rel lo vialte laka zei rel lo sang cem si hi na hngal maw? Amen. Bawipa upat law na rawlruk a khat lai. Bawipa kha na ngeih hmasi bikin upat law na rawlruk a khat lai. Na caan in upat law na rawlruk a khat lai. Bawipa bia si. Hallelujah. Hallelujah! Malachi dal khat cang ruk cang sin a rel sia cun khoika dah nan ku patnak a si ti Bawipa nih a lehmi hna cu cheu hra cheu khat duhpaoh nan nawnnoknak ah hin nan ka hlen nan ka fir ti Mathai kulang ah Mathai hlei nga cang re cang ko na rel sia cun hi mi hna nih hin an ka lawng in an ka upat i an thinlung cu lam hlapi a si ti Tuchun ah hin bawmh hei in hal hna ning law zei kan ti hnga sianginn ah inn ka sa i rak ka bawm ve ko tuah u tiah kutdok in bawmh in hal hna ning law ho nih dah zanga ka pek lai sui pa heh na inn saknak te cun tiah zanga na ka pe lai ma Sui pa, keimah zei na ca santlaihnak a ngei lomi hmanh in bawmh in hal ning law zanga pek phung si lo sullam a ngeimi te khan pei na ka bawm nga tia zeizong vialte kan nun a bultawl i damnak thluachuah zeizong vialte khamnak a fapa hmanh alak na kan petu pathian a rian kan tuan kan ti ve tikah hin zeiindah na rianh ve zeiindah na upat ve nei pum zong ah hin tuan te ra chuak a zei pahra kil lai te ra chuat a si mihi pe u selo maw pathian zei rel lo selo maw zia pum a sia video bioscope kan rak zoh lio ah zatlan a that a si siah cun cu tin pin pe kan chuah kha pathian ril ma thangtha cun pahran kan thok lai te cun pakua la chewa cun phak di awk a si ko lo maw zingkara zingah zei lem kan tuah tung lo tuan ten la chuak usih ṭin la hi zen usih biakinn phak la hi i ngaih usih law bawipa hi kan nunnak dih lang kan upat a si siah cun na i karah bawipa nih na kuang a khahter lai aman bakmi si Pathian nih zu an tim ahcun mu anang mah te hna keimah te hna zu cu miṭhep karah si

na mit a nakmi kha a raang le khua na hmu ti lai lo khua kan hmuhmi hi bawipa si halleluja i lomh lo awk a ṭha lo bawipa thangṭhat ah hin sunglawi tein rat lo awk a ṭha lo cucaah hmaizar cu tuante kan chuak hna lai kan caan in bawipa kan upat hna lai peknak in bawipa kan upat hna lai bawipa biakam a si na tuh bantukin na zun lai halleluja